און ברוך השם אז די די מוסדות וואקסן און בליען, מענטשן פון איבעראל רופן אריין, און בפרט האב איך באקומען זייער אסאך פידבעק, מענטשן זאגן מיר ווען דו פארציילסט מעשות, ווען דו זאגסט נאך אפילו א יאר צייט און דו רעדסט ארום וועגן דעם מענטש, יו ברינג הים דאון טו לייף. און איך וויל ענק זאגן א זאך, איך בין בעיקר דא צו פארלערנען חק, אבער די חק ברענגט מיך אז איך זאל פארציילן נאך אסאך אינטערעסאנטע ענעקדאוטס וואס איך האב אליינס בייגעוואוינט, וואס איך האב געהערט, וואס איך האב געליינט, און אז איך שעיר עס מיטן עולם, מענטשן עפרישיעטן עס, און איך עפרישיעט ענקער פידבעק, איך עפרישיעט ענקער עפרישיעשן. יעצט איז ערב שבת זוכער, און איך וויל ענק זאגן אז די גאנצע חקל ישראל טאקע נתייסד איז געווארן מיט שנים קדמוניות, די אריה קדוש האט נאך געלערנט דאס, אבער ווען די אריה קדוש האט געלערנט איז נאר געווען תורה נביאים כתובים און קבלה, און און און געווארן משנה גמרא, די חידא האט עס האט עס צוזאמגעשטעלט אויף א אופן, וועגן דעם ביי די, ווען מען לערנט דא זעהט מען ס'שטייט דא נאך משנה נאך גמרא שטייט דא יוסף לחק, ס'טייטש יוסף לחק איז א הלכה, ער האט צוגעלייגט, יוסף לחק מיינט צו זאגן יוסף האט צוגעלייגט צו די חק, ווער איז יוסף? די הייליגע חידא, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ער האט צוגעלייגט דאס מען לערנט הלכה און מוסר און בכלל די מוסר אליינס באמערקט באמערקן אסאך מאל זאג איך און די הייליגע חידא ענדיגט צו ער האט קיינמאל נישט געהאלטן זיי ענדיגן אין א נעגאטיוו פארמעט זאגט ער אבער די אייבערשטער האט ענק אזוי ליב און די אייבערשטער וויל ענק האבן צוריק און דא רעדט מען פון די הייליגע חידא דארף מען עס וויסן צוויי זאכן קודם כל אז די חידות יאר צייט גייט זיין דעם שבת זוכער צוויי הונדערט און צוואַנציק יאר פון זיין פטירה. די חידות לייף איז אזוי קאלערפול און אזוי אמעיזינג אז דו הייבסט אן אריינצוקוקן אביסל מענטשער ביים ענד פון די חידה העסטו זען פארוואס איך בין אזוי עקסייטעד מיט די חידה און פארוואס איך פיל אזוי קאנעקטעד צו די חידה. קודם כל די חידה וויבאלד ער האט געבויט דעם חק, ער האט געשריבן דעם חק, וואס ער האט צוזאמגעשטעלט דעם חק, און האבן צדיקים געזאגט אז אז ער דורך די חק ברענגט מען משיח, ברענגט די גאולה, און אזוי צו זיין קאמפוס און די נאמען די הייליגע חידא האט געהייסן חיים, יוסף, דוד, אזולאי. יוסף איז איז מרומז משיח בן יוסף, און דוד איז מרומז משיח בן דוד, אז די צוויי משיח'ס זענען אינקאמפאסט אין די צדיק, די געהייליגע חידא איז געבוירן געווארן אין ירושלים עיר הקודש, מ'רעדט פון

די רבנים פלעגן שיקן א שליח זאלן גיין נאך געלט. אין די היינטיגע צייטן שיקט מען א משולח, און דער משולח האט א צעטל, וואס די צעטל האט איינער געשריבן אז יענער זענען, אקעי, לאמיר זען, אקעי כ'על דיך געבן. אמאל, נישט געוואוסט ווער האט די צעטל, איך קען אויך נישט שרייבן א צעטל, מ'קען נישט, ס'איז נישט געווען קיין וועג וויאזוי צו וועריפייען, פלעגט מען שיקן די רב אליינס, מ'האט גענומען א גרויסן תלמיד חכם, ר' עמרם בן די וואן, ר' שלמה בעל חנש, פון מאראקא, ס'איז דא אסאך צדיקים וואס ליגן דארטן, וואס זענען געווען ארידזשינלי שדר'ס, מ'האט זיי ארויסגעשיקט, קיין יוראפ, קיין נארט אפריקע, און איבעראל זאלן גיין נאך געלט, און וויאזוי האט מען געוויסט אז טאקע א ריכטיגע מענטש, מען האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים און לערנען, מען האט געזען דא רעדט מען א גאון הדור דא, אים האט מען געשיקט פון דארט ארץ ישראל, האט מען געווארפן געלט אויף אים און ער האט צוריק געברענגט אזוי, און אזוי האט די אידישע קאמיוניטי אין ארץ ישראל סורווייווט. די הייליגע חידא נאך אלס יונגער בחור, נאך אלס צוועלף יעריגע בחור, האט ער שוין געשריבן תשובות וועלכעס מלוכה. ער האט געשריבן, און ער געלערנט, און ער געווען א, א, ער געווען א אייניקל פון רבי אברהם אזולאי, וואס איז געבוירן אין מאראקא, און עולה געווען קיין חברון, איז געווען א איר אייניקל פון אים. ס'איז רבי אברהם אזולאי, די אזולאיס זענען, האבן געהייסן אזולאי, ווייל, ווייל זיי זענען געווען כהנים, וואס, און די, און די פסוק פון די כהנים שטייט אישו זונו וחללו,

אפשר אה יא פון לאנדן קיין קיין אנטווערפן בין איך געפארן מיט א שיף, אבער אלע אנדערע בין איך געפארן מיט א פלעין, און און ס'איז נישט דא קיין, און אמאל אמאל מיט א טרעין אויכעט, געוויסע לענדער בין איך געפארן אויף טרעינס, אבער די הייליגע חידא איז געפארן דורך אקער און דורך מדבריות און דורך פעלדער און דורך ימים און דורך אלעס, און ער באשרייבט אין זיין ספר מעגל טוב שרייבט ער זיין דייערי. עס רייבט היים בין איך אנגעקומען אין לאנדאן בין איך געגאנגען אין די בריטיש לייברערי איך בין געגאנגען צו די גן החיות איך האב געזעהן אינטערסאנטע זאאס אין איך האב געזעהן די מאלפע איך האב געמאכט ברוך משנה הבריות אין איך האב אין ער באשרייבט זיין דייערי דארטן עס איז מוראדיג אינטערסאנט איך אידער געפארן אינטערסאנט ווייל איך פיל אביסעל קאנעקטעד ווייל ער געפארן ווי איז ער האט זייער ליב געהאט צו פארן ער איז געפארן קיין מאראקא. געפארן קיין איטעלי, ער געפארן קיין פרענס, געפארן קיין ענגלאנד, געפארן קיין, איבעראל ווי ער געגאנגען קיין דזשערמעני האט ער מלקט געווען, און איבעראל האט ער איבערגעלאזט אזא מין רושם אז זיי האבן גערעדט זייער גאנצן לעבן פון דארטן, ווען די חידא איז דא געווען, ווען די חידא איז דא געווען, די חידא איז געווען, די חידא, יעדער איינער האט עפעס א מעמארי קאנעקטעד צו די חידא, יעדע לאנד ווי ער איז געווען האט ער איבערגעלאזט א רושם דארטן, אין אסאך פלעצער האט ער אפילו געדרוקט א ספר, וויבאלד ער האט געשריבן אזויפיל ספרים, איז ווי געגאנגען די חלק פון די פון די נדבות וואס מענטשן האבן געוואלט געבן איז איך וועל איך וועל דרוקן א ספר פון דעם און ער האט געשריבן ספרים ביז ער איז אנגעקומען קיין איטעלי ער איז אנגעקומען אין איטעלי דעמאלטס די פרינטינג קאמפאני איז געווען פאוקעסד אין איטעלי זייער שטארק ער האט נעבעך זיין ערשטע ווייב רחל איז אוועק יונגערהייט און ער איז אנגעקומען אויף ליווארנא און דארטן האט ער חתונה געהאט מיט זיין צווייטע ווייב אויך רחל, און די רחל איז געקומען פון שטאט פיזא, ווער ס'האט שוין געהערט אמאל פון די ליענינג טאוער אויף פיזא, אט ליענינג טאוער אזוי, סאו די ליענינג טאוער אויף פיזא האט א בית החיים ממש אינדרויסן פון די ליענינג טאוער, ס'איז איינע פון די מאוסט טוריסט אטרעקשאנס אין איטעלי היינט איז די ליענינג טאוער אוו פיזא, א היסטא בילדינג אזוי הויעך שטייט אזוי שיף, און אין ממש די חומה דרויסן איז דא א בית החיים, אידישע בית החיים, וואס גייט שוין צוריק דארט אלל די וועי, כ'מיין די צייטן פון די ראשונים אלל די וועי ארויף, און און און די הייליגע חידא האט חתונה געהאט אין פיזא, ס'טייטש ס'קען זיין אז ביי די חופה האט מען געקענט אין די בעקגראונד זעהן די ליענינג טאוער אויף פיזא, דזשאסט טו גיוו יו א שטיקל דעיס. פיזא און ליווארנא, ס'איז דא דארטן אזוי ווי היינט איז דא די בי קיו אי, ברוקלין קווינס עקספרעסוועי, איז דא די פי סי על, די פי עף על, פי עף על איז דא אין איטעלי, די הייוועי, די הייוועי קאנעקט. פיזא, פיארענציע, וויטש איז פלארענס, און ליווארנא. ליווארנא איז געווארן איז געווען א א בארטן שטאט, וואס דארטן פלעגן אנקומען אלע אלע קאנטעינערס פון די שיפן פלעגן אנקומען דארטן, און ס'האט געהייסן די פיזא חברה האבן פיינט די ליווארנא, די ליווארנא האבן פיינט די פיזא'ער, כאטשיג ס'איז אזוי נאנט, אבער די ליווארנא איז מער געווען א פלאץ פאר די ביליגערע מענטשן וואס האבן געוואוינט דארטן, און די אידן זענען אריינגעקומען דארטן, און זיי האבן עס אויפגעבויט אויף א מורא'דיגע אימפעריע, א די גרעסטע פארט שטאט, פרינטינג איז געגאנגען דארטן אלל די וועי. די הייליגע חיד איז אנגעקומען לבורנא און די לבורנא קהילה איז געווען אזוי אמעיזד ביי אים, זיי האבן אים נישט געלאזט געוואלט ארויסגיין פון דארטן. די חיד האט זיך געבעטן איך וויל צוריק גיין אויף ארץ ישראל, איך האב א ישיבה דארטן, פליז פליז. זיי האבן געזאגט ניין, אונז קען מען נישט ווייטער אנגיין אן די הייליגע רב, אונז דארף מען דיך האבן דא. האט ער אים געפרעגט וואס זאל איך דיך טון אז דו זאלסט בלייבן דא? זאל איך דיך געבן געלט? איך דארף נישט קיין געלט, איך האב איך האב איך האב ברוך השם א ישיבה וואס ווארט אויף מיך. ברענג אהער די ישיבה דא. ברענג אהער די ישיבה דא. נישט אזוי ווי היינט, אקעי בחורים מען גייט אראפ גיין קיין איטעלי, וואו פליט קיין איטעלי. דאס איז פון ארץ ישראל, ווי אזוי גייט מען ארויס פון די, זיין דריעם איז געווען צוריק גיין ארץ ישראל. ווילאנג זיי האבן אים געזאגט אזוי, אונז האבן מיר דא איין פרייז וואס אין ארץ ישראל האסטו נישט, און ס'איז א זאך וואס דו ווילסט זייער שטארק, אונז זעהן מיר דאך ווי אייביג גייסטו נאך געלט, און אין די זעלבע צייט אייביג דרוקסטו ספרים, א הייליגע חידא דרוקט אסאך ספרים, האט מען געזאגט פאר אים, אונז געבן מיר דאך די דרוק פאר פרי. ווען דו ווילסט פרינטן, פרינט א ספר. געס וואט? די חילוק זאגט דיר. ברענג די ישיבה מיט די פרינטינג מאשין. די פרעס. ער האט געדרוקט זיבעציק ספרים. רבותי! זיבעציק ספרים! און לבנה איז געווען צו האלב וואס מיין חו, און די חידא האט נאך אלץ געבענקט מוראדיג קיין ארץ ישראל, אייביג געוואלט צוריק גיין ארץ ישראל, האט געזאגט אייביג איין טאג גיי איך צוריק גיין ארץ ישראל. ליידער ליידער איז ער נישט אויסגעלעבט זיינע יארן אין ארץ ישראל, ער איז אוועק אין לבנון, און ער איז אוועק פרייטאג צונאכטס שבת זכור, עקזעקטלי צוויי הונדערט און צוואַנציק יאר צוריק, תרפ ק סמכ ו, יעצט האלט מען אונז תרפ ש פ ו, דאס איז צוויי הונדערט און צוואַנציק יאר פרייטאג צונאכטס שבת זכור, עקזעקטלי די זעלבע צייט ווי אונז גיימיר יעצט האבן פרייטאג צונאכטס שבת זכור. דעמאלטס איז ער אוועק. במילא איך וויל אז די היינטיגע שיעור זאל זיין מוקדש פאר די הייליגע חידא. איך געדענק זיין טאטנס נאמען איז געווען אינטערעסאנטע צוויי נעמען, לאמיך נאך קוקן. ווי האט ער געהייסן? ס'איז אן א שיעור, מ'גייט נאך זונטאג ארום רעדן נאך אביסל וועגן דעם, און איך וויל עס קאנעקטן אביסל מער אויך. ער איז געווען בערך צוויי און אַכציק יאר אלט, י ד א' אדר תקס ו, מ'האט אים באערדיגט אין ליווארנא. און ער האט אלע זיינע ספרים, עס איז אזויפיל ספרים אז עס איז ארויסגעקומען א ספר, הער אויס, עס איז ארויסגעקומען א ספר מיט א ביבליאגראפיע, וואס הייסט א ביבליע, וואס רעדט וועגן זיינע ספרים. א, ניין, א ביבליאגראפיע, פאר זיינע בוקס. זיינע ספרים אליינס דארף האבן א ספר צו מסביר זיין וויפיל די, האסט זיבעציג ספרים, אימעדזשין, יעדע ספר האט נאר איין פעידזש האסטו זיבעציג פעידזשעס, וואס איז מסביר זיין, זיין טאטע האט געהייסן רפאל יצחק זרחיה, סאו חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, און די ספר, אינטערסאנט, סתם אזוי איך בין געווארן עמאושענעל איך האב עס געזעהן דאס, די ספר וואס איז הייסט די גאנצע זאך הייסט רשימת יואל, פרעג מיך פארוואס, רשימת יואל. זאל מען זיך אריינטון אביסל מער, יא, זאל מען גיין רעדן זינדיג וועגן דעם. פארוואס רעד איך וועגן דעם? אונז האט מען שוין צען מינוט האבן גערעדט וועגן די חידה, אונז גיימער רעדן נאך וועגן די חידה מערצט השם זונטאג, באט איך וויל דא זאכן א זאך, איך בין שוין געפארן אויף פֿאָרטי פֿאָר קאנטריס, און אין יעדע אין יעדע קאנטרי האב איך עטליסט איין מעשה צו פארציילן, איך פלעג עס טון מיט די בחורים, מען האט געהאט א מעפ, מען האט געפרעגט די בחורים ווייז עני פלאץ דא אויף די מעפ, מ'גייט פארציילן א מעשה וועגן דעם פלאץ, און אייביג געבן אדער א מעשה וואס איך האב געהאט, אדער א מעשה וואס איך האב אמאל געהערט, אדער א מעשה וואס איך האב אמאל געזען, איט דאזענט מעטער, די וועלט איז פול מיט מעשיות, און איך האב ליב צו פארציילן מעשיות, און עטס האסט ליב צו הערן מעשיות, וויאזוי ווייס איך? ווייל ווען איך פארצייל דא א מעשה, און מ'האלט אינמיטן חק, און איך זאג אקעי, מ'גייט נישט מאריך זיין, מ'גייט למשל רעדן וועגן פארטוגאל, זאגט יעדער איינמאל, טעל מי די סטארי אבאוט פארטוגאל, איך באקום מעסעדזשעס א גאנצן טאג, מענטשן פארגעסן נישט. האב איך אפגעמאכט א מורא'דיגע זאך, און איך בין עס מודיע יעצט דא, כאטש כ'איז ערב שבת זכור, און דער עולם יאגט זיך, איך העל מער מאריך זיין, מאריך זיין, און מרחיב זיין, זונטאג אביסל מער וואס דא קומט, דא קומט אן אווענט, דא קומט אן אווענט ווי מען גייט נישט זעהן די קליינע מעשה'לע, מען גייט זעהן די ביג פיקטשער. איך העל מרחיב זיין זונטאג מער וואס דאס מיינט, סאיז אן אווענט, פארוואס זאג איך עס יעצט, ווייל יעצט איז ערב שבת, און ווער סהערט דאס צו, און דו שפירסט איינער וואס גייט זיין אינטערעסירט אין דעם, און דו טרעפסט אים שבת, זאג אים שבת, און מען מעג רעדן שבת אין דעם. די ח ק רבי יואל קען נוצן נאך פאנדס אז ס'זאל קענען מאכן דאס נאך אינטערעסאנטער און נאך ברייטער. איך בין מסכים, איך וויל עס. נאר וואס דען? א עושר, א גביר, ארויסנעמען פון מיין טאש האב איך נישט. איך האב נישט קיין ריעל עסטעיט און איך פלי נישט מיט קיין העליקאפטערס און קיין פרייוועט פלענס, נאר טאמער יענער באצאלט עס. און סאו, איך בין מסכים צו קענען פארשפרייטן ווייטער נאך סטאריס. די ח ק איז מסודר לויט ווי מ'האט שוין גערעדט, און מ'דארף ענדיגן יעדן טאג די ח ק, און איך קען נישט מאכן א שיעור פון דריי שעה. וואו גלייבטס מיר איך קען יעדן טאג רעדן דרײַ שעה, אמת? איך האב שוין געלערנט דא אין ישיבה זעקס יאר און די בחורים קענען מעיד זיין. איך האב מעשות וואס קענען זיך אויפשטעלן די האר פון קאפ און הערליכע מעשות, און מיינע סטאריס זענען נישט סתם ארויס פון די ארבל, ווייל איך האב אלעס בעק-אפ, איך האב פרוף און סטאריס און ווידיאוס. סאו מערצעשעם. איך זאג יעצט דא, יו הערד איט פירסט אווער העיר נאו, ראש חודש ניסן, דאנערשטאג נאכט, ליל שישי, בין הזמנים איז שוין דעמאלטס, גייען מיר מאכן אן אווענט נישט ווייט פון דא אין מאנסי, ווי מען גייט קענען זען די ביג פיקטשער. כ'גיי פארציילן דא וואס אונז האמיר אנגערירט דא אין חק, און אונז האמיר אראפברענגען די די די דיבר המסכם, די ביג פיקטשער, אדרבה טאמער ווייסט עטץ עפעס וואס עטץ געדענקט וואס איך האב געוואלט הערן מער פון דעם, שיקטס אריין דא. און מען גייט ביי די ביג פיקטשער גייט מען זיך קענען אראפגעהייט זיצן אראפגעהייט אראפזעצן אראפגעהייט באקוועמליך כאפן א שטיקל טרינק אפשר א לחיים א עס א בייס א צובייס און מיטהאלטן און כ'וועל פארציילן בטוב טעם ודעת מיט די ביג פיקטשער עטס עטס קענען הערן די ביג פיקטשער וויאזוי ארבעט דאס עס גייט קאסטן אַכצן דאלער אומטירט ניין כ'בעט נישט קיין געלט פארן אריינגיין ס'איז פאר פרי אריינצוקומען. נאר וואס דען? ס'קומט מיט א אינסענטיוו. ס'איז אזוי ווי ס'איז יעצט פארפיר און מענטשן גייען נאך געלט סיי ווי. ווער ס'ברענגט אריין א מינימום פון פינף הונדערט דאלער פאר די מוסדות פון חק רבי יואל, וואס קען מען צווישן פיר פעטערס צאמשטעלן, אז טאמער יעדער וואס ברענגט פינף הונדערט דאלער קען גיין צו פיר מענטשן און פינף מענטשן זאגן געב מיך כמנין חק הונדערט און אכט דאלער, די איבעריגע קענסטו לאזן נוצן פאר די טעקסי. און בעיסיקלי ווער ס'ברענגט אריין א מינימום פון פינף הונדערט דאלער. פאר די מוסדות פון חק ר' יואל, מען קומט אריין פאר פרי אין די אווענט, איינער וואס ברענגט מער פארשטייט זיך, העט באקומען דארטן, עס זיין נאך געוויסע זאכן וואס מען העט קענען באקומען דארטן בשעת מעשה, פאר די וואס באגעבן מער, העט זיין נאך זאכן וואס מען העט מודיע זיין בעז השם בקרוב אין די נעקסטע זונטאג די געשיר, אבער דאס וואס איך האב געוואלט מודיע זיין יעצט איז, מען העט לייגן א פארום דא אויכעט, פאר די וואס ווילן, ווייל עס איז זייער באגרעניצט, עס איז נישט א ריזיגע פלאץ ווי מען קען צולייגן נאך בענקלעך, ס'איז זייער לימיטעד, מ'קען נישט אריינשטעלן מער מענטשן וויפיל די לימיט איז. סאו במילא, ווער ס'איז ערנסט דערביי און אינטערעסירט אין דעם, קען פלעדזשן, אריינלייגן אין דעם פארם, ארויסשטעלן דיין נאמען, אויסשטעלן דיין עידזש, און אויסשטעלן ווער דו ביסט אביסל, און אויך וויפיל ביסט גרייט דא צוזאמצושטעלן, אזוי קען מען אנגרייטן א פלאץ פאר דיך. און מערצ השם אין די קומענדיגע טעג העט מען זען, ווען די לימיט ווערט אנגעפילט, העט מען נישט חלילה אוועקשטופן קיינעם, מ'וועט זען צו מ'קען מאכן נאך איינס, מ'קען מאכן ווייטער, אבער די ערשטע איז כי, אויב די ערשטע ארבעט זיך אויס, קען מען ממשיך מעטשען, ארבעטן מיט די נאך זאכן מעטשען, ועוד חזון למועד. אבער דעט יו הערד איט פירסט אווער העיר, און דא זעהט מען עס נאר קליינע רמזים, באט אווער דעיר יו סי די ביג פיקטשער. לחיים, ענד איי האפ טו סי יו, פילט אויס די פארם, און בעזהשי ת נעמט זיך אונטער, אפילו עטס האטס אונטערנעמונגען, עטס ווילט צוזאמען פאר ענק גע'מוסר'ט, נאו פראבלעם, עטס האט שוין אנגעפילט ענקער קוואטע, עטס ווילט זיין דאס אינטערסירט פאר ענק די מין זאך, ס'איז נאר דארט און ס'איז עקסקלוסיוו. מען גייט עס דארטן זען, הערן, באגלייט מיט מיט מיט מיינע אייגענע פיקטשערס וואס איך האב, וואס איך בין דארט געווען, און ס'וועט זיין עפעס וואס איז געזאמט צו געדענקן, דאס קען איך ענק קלאר זאגן. סי די ביג פיקטשער, סי יו דער.